Salam dostlar gowy ýagdaýlaryňyz dostlar soňky wagt tkm wizanyň daşyndan gaty kän gürrüňler bar e biz eýýäm gaty öwrenişdik oňa tkm wiza tkm wiza hemme ýerde tkm wiza aslynda we käbir ýalanlara nokat goýmak isleýäs siz öz pikirleriňizi kommentariýalarda galdyryň biz başladyk. Soňky wagt TikTok platformasynda Süleýman Myradow diýip müşderimiz özüni gaty aktiw alyp barýar we gaty ýalňyş informasiýalary berýär. Bu wideomyzyň maksadam hemme hakykatlary ýüze çykarmak. Süleýman Myradow müşderimiz Polşa geçmek üçin Azerbaýjana gelýär. Biz gelme diýsegem, rendewesi çykmazdan öň iki aý öňünden gelýär. Biz öňünden duýdurýarys, gelme, Azerbaýjanda känçykda jiň bolar. Adam Ýok, hemme jogapkärçiligi özüme aljak diýip Azerbaýjana gelýär. Azerbaýjanda-da galyp, iki aýyň içersinde puly bolmansoň, bize jaň edýär, ýatara ýerimiz ýok, galara ýerimiz ýok. Ine, ýazgylary görüp bilersiňiz. Galara ýerimiz ýok diýende, biz muňa ýedi ýüz dollaryny yzyna gaýtaryp berýäs, intäk rendewsi çykmanka. Müň dört ýüz dollaryň ýedi ýüz dollaryny saňa yzyna geçirip berdik biz, dogrumy? Elli puly gaýtaryp berenimizden soň, rendewes çykandan soň adam konsulstwa girýär we otkaz alýar, red alýar. Redi dokuzynjy, onunjy maddadan alýar. Biz red alandan soň, TKM Visa bolup, müşderilerimizi ýarym ýerde goýmaýanlygymyz üçin muňa Süleýman Myradowa biz hödürleýäris. Saňa kömek edeli. Biz seni Dubaýa çykaraly diýip. Dubaýda işe ýerleşdireli. Hemme çykdajyň ýarymyny biz götereli. Bir manat siz saňada gitmesin ma bizede gitmesin diýip hemme zady açyklaýas sesini eşdip bilersiňiz. Seniň hemme dokumentleriňem çykaryp berip öňdenem alyp seni ýerleşdirip hemme zady etjekler. Müň müň ýarym dollaram aýlyk aljaksyň dubaýda. Mele nemede diýen ýer Agdurdyň diýen ýerem şol ölýän ýerinden edip berýäs biz öz Özümize-de plýus bolanok, saňa-da plýus bolanok, hiç kime-de plýus ýok, göni ölýän ýerinden edip berýär sizi. Eýt, onda näme isleýäň? Problem.
Oň ýaly kömek ellerini uzatsagam adamyň ýene-de bize erbet kommentariýalar galdyrýanlygy üçin, erbet ýalňyş töhmetleriň atýanlygy üçin biz toparymyz bilen ony blok etmek kararyny aldyk. Biz adama, müşderimize kömek elini uzatsagam adam bize garşy ýene-de töhmet wideolaryny çekip aýdyp başlaýar. Biziň özümize ýazýar, sen maşennik, sen pylança meniň pulumy aldyň diýip. Ýöne adamyň yzyna geçirip beren ýedi ýüz dollarymyzy hiç hili-ek ýagdaýda agzanok. Ine-de dekontlarymyzy görüp bilersiňiz puluň geçenligi barada. Meniň özüm Süleýman Myratowa ýörite jaň etdim. Hemme zat düşündirdim we ýene-de kömek elini uzatdym. Bu bul edip ýörşüň bolanok diýip, sesleri diňläp bilersiňiz. Sen girdiň, ondan soň otkaz aldyň, ondan soňam biz saňa ýene hödürledik. Arza bereli täzeden apelýasiýa berip albilýäs. Hem Dubaýa ýene-de bir hepdäniň içersinde Dubaýa geçirmek kömegini oňa hödürledim. Adam oňa seretmeden her gün ýalňyş informasiýalar bilen meniň pulum aldy, men müň dört ýüz dollar pul berdik diýip täze wideolar çekmesine dowam etdi. Müň dört ýüz dollar diýip biziň yzyna geçirip beren pulumyzy doly ýagdaýda ortadan aýyrdy. Bize töhmet atyp videolar çekýänem bolsa, ýalňyş informasiýalar berýänem bolsa, biz ýene-de oňa kömek elini uzatdyk we diýdik, galjak ýeriňi, iýjek-içjegiňi, Dubaýda işlejek ýeriňi, ID kartyňy, hemme zadyňy biz öz boýnumyza alýas we saňa kömek etmäne taýar diýdik. Şonda-da adam erbet töhmetlerini etmäne dowam etdi. Kimde-kim efirde bolan bolsaňyz, biz TKM Visa bolup adama hödürledik, sen şuňňalak bize erbetlikler etseňem, Biz ýene-de seni muňut Dubaýa geçirmäne, muňut işe ýerleşdirmäne, iýjek-içjegiň bilen üpjün etmäne ID kartyňy alyp bermek hemme mümkinçiligi hödürledik. Ondan soňam adam hiç hili ýagdaýda bir soragymyza jogap berenok. Müňlerçe adamlar gördi efirde. Biz Ýene bir gezek aýdýarys, biz intägem taýýar. Biz hiç wagt müşderilerimizi ýarym ýerde goýmadyk we goýmaýasam. TKM Visa o sebäpden birinji ýerde i mundan soňam dowam etjek. TKM Visa, TKM Visa, TKM Visa. Görüşýänçä. Meniň maňa gyzyklandyrýan zat, men bu gürleýän zatlaryň, ýalan gürleýän zatlaryňy hiç gilek ýagdaýda açyklaňok, zat edeňok. Ýa-da ýene bir zat, men saňa ýene-de kömek elini uzadyp, men saňa jaň edip, men seni Dubaýa geçireýin, işiň bilen, hemme zadyň bilen üpjün edeýin diýip aýdanymdan soňam, sen nämäniň esasynda böyle ýene-de wideo çekmegiňi dowam edýäň? Seret, şöyle bir zat bar, men saňa jaň etdim, men saňa diýdim ki, men eýýäm kompaniýa olarak däl, men saňa dostluk kömegine elimi uzadýan. Men seni şuňňala geçirjek, sen diýdiň ki, men işläp ýörün, sen aýtdyň, men kwartirada, men duş aljak häzir, Telefon zarýada goýjak. Sen häzir, Men häzirem diýýän. Men saňa şu wagtam kömek etmäne taýar, düşünýäňmi? Men iki gün öňem bu gepi aýtdym, häzirem diýýän. Sen otkaz alan wagtyňam diýildi. Ýöne seniň maksadyň näme, Süleýman? Näme?